Икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха Куоҕалы Маарыкчаан спортивнай туостарга отут биэс опора туран уулусса уота холбоммута. Икки тыһыынча сүүрбэ сыллаахха киин уулуссаларга түс сүүс биоһон метрэ тротуар тэлгэммитэ. Чараҥ туоска төрдөн бес опора туран уулусса уота холбоммута. Маны таһынан Чурапчытааҕы киин баанньык саҥардыллан, нэһилиэнньэ үөрүүтэ үгүс буолбута. Бүгүн спортивнай туоска Багдакумовтар тиэргэннэригэр ППМИ программа өйөбүлүнэн сайыҥҥы уу ситимин киллэрэр үөрүүлээх чааска муһуннубут. По программа поддержки местных инициатив диэн Министерство финансов Республики Саха ыытар программата буолар. Биһиги олохтоохтор бу программаны кэнники сылларга үөрэнэммит сүрдээҕин кэтэһэр буоллубут. Манна бырдьаһа-тараһа тэргэ лы эттэ-туоспут барта киирсэн бу үлэҕэ киирэрин үлэ хамнаһын ыыталлар. Онтон быйылгы дьыллаахха биһиэхэ бу ППМИ программатынан молодежнайга уличнай освещение тардылынна. Биһиги манна Чурапчы күнүгэр эмиэ арыллыытын оҥоруохпут. Уонна бу школа-интернакка сайыҥҥы уу ситимэ тардылынна. Уонна биһиги Аллея история диэҥҥэ Түөрт сүүс миэтэрэлээх эмиэ тротуарнай плитка уруохтаахпыт. Оттон бу үлэни үрдээх кылгас кэм иһигэр кадастрой, хааччахтаммыт бизнестээх тэрилтэ үрдээх үчүгэй хаачыстыбалаахтык, үрдээх үчүгэйдик тутаннар бу үлэҕэ киллэрдилэр. Онон өссө төгүл барыгытыгар махтал тылларын этэбин уонна өссө бу биһиэхэ бу программабытыгар биир хаамай улахан ирдэбилинэн буолар олохтоохтор бэйэлэрин хаччы төлөбүрдэрин таһынан өссө спонсорскай көмө баар буолуохтаах. Спонсорскай көмө өттүн эмиэ биһиги тэрилтэбит үрдэ үчүйдүк тутууга үлэлии сылдьар строительнай компания Skyline диэн короткий Иван Владимирович салайааччылаах тэрилтэ биһиэхэ удары баран сүүс тыһыынчаны бу лейтенant водопровод олоххо киирэн туһугар хаччынан бэйэтин көмөтүн биэрдэ. Онно оттон махтал тылларбын симиир биһиги министерство финансов эмиэ этэбит, биһиги правительствобытыгар, министргэ Бу сыллата балтараалыы мөлүөн биирдии проекка биэрэллэрэ биһиги олохтоохторго уонна бу туох баар тэрилтэ биһиэхэ администрация үлэһиттэригэр үрдээх эбиискэ буолар диэмит этиэхпитин баарыбыт. Өссө да ол барыгытыгар доруобуйаны уонна дьолу саргыны баарыбыт.

Бу шланга туттарабытын көҥүллээн. Маны уһуннук туһанан, өссө оҕороккутун өлбөтүн, теплицатын улаатыннарын, сибэккитэ үүннэрин диэн баҕаналар. Эһигини барыгытын бу Летний водопровод интернат-школа томторугар киирбитинэн улуус дьаһалтатын аатыттан уонна тус бэйэм ааппыттан ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин көҥүллээн. Я сегодня безмерно рада присутствовать на таком прекрасном, светлом, чистом мероприятии.

Уонна дьэ бу сүүрбэ биир сылга диэри наар то ууга проблема тыһымир бар баҕа булла дихайыҥҥыт тигер ону бу олохтоохтор көҕөлөһүннэрин өйүр программаны үҥү бу сайыҥҥы водопровод кирбиттен хүрдээҕин үөрэбит уонна дьэ эһиил оҕуруоппутун хортуоскабыт сирин кэҥэтиэхпиттин